Shwmae, a chroeso i'r newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Y gyfnewidfa stoc, the stock exchange. Y gyfnewidfa stoc. Trawiad, a blow. Trawiad. Negodi, to negotiate. Negodi. Gwyrth, miracle. Gwyrth. Croth, womb. Croth.

Clymblaid Coalition Clymblaid Canghellor Chancellor Canghellor Ymholiad Inquiry Ymholiad Yn y fantol At risk Yn y fantol Tro pedol U-turn Tro pedol. Cyffur. Drug. Cyffur. Cymeradwyo. To approve. Cymeradwyo. Cymorth. Support. Cymorth. Amddiffyn. To protect. Amddiffyn. Llioedd arfog. Armed forces. Llioedd arfog. Deddf frys, emergency law, deddf frys. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y seithfed o Ebrill. Agorodd y gyfnewidfa stoc fyd eang gyda thrawiad mawr, diolch i dariffau Trump. ac mae pryder mawr am yr hyn sydd i ddod. Cyhoeddodd yr Undeb Ewropeaidd ei fod yn ceisio negodi ac ei fod wedi cynnig cyfraddau dwyochrog o dim y cant ar rai cynhyrchion. Clywon ni am faban gwyrth. Amy Isabel yw'r plentyn cyntaf yn y Deyrnas Unedig i cael ei geni i fam yn defnyddio croth a chafodd ei thrawsblannu. Cafodd mam y babi, Grace Davidson, ei geni heb groth weithredol, A thrwy drawsblaniad yn 2023, derbyniodd Groth ei chwaer. Ddwy flynedd ar ôl y llawdriniaeth honno, mae Grace wedi rhoi genedigaeth i'w baban cyntaf. Dydd Mawrth, yr wythfed o Ebrill, gosododd Trump toll o 104 y cant ar y rhan fwyaf o nwyddau o Tsieina sy'n cyrraedd America. Mewn datganiad, dywedodd Gweinidogaeth Fasnach Tsieina na fydden nhw'n derbyn ymdrechion yr Unol Daleithiau i'w cam-drin. ac mae China wedi rhybuddio y bydd yn cymryd gwrthfesurau yn erbyn hyn. Chwaraeodd tîm pêl-droed merched Cymru yn erbyn Sweden yng Nghynghrair y Cenhedloedd yn Gothenburg. Y sgôr terfynol oedd 1-1. Sweden yw un o dimau gorau'r byd, felly roedd sylwebwyr o'r farn mai hwn oedd un o'r canlyniadau gorau yn hanes tîm pêl-droed merched Cymru. Dydd Mercher, y nawfed o Ebrill. Daeth mwy o newyddion yn sgil y rhyfel masnach. Mae Trump wedi gohirio gosod ei dariffau uchel ar nifer o wledydd am gyfnod o 90 diwrnod, ond cododd y doll ar nwyddau o Tsieina i 125 y cant, oherwydd bod Tsieina wedi bod yn talu'r pwyth yn ôl gyda thollau ei hun. Bum mis ar ôl i Lywodraeth yr Almaen cwympo, mae'r Ceidwadwyr, o dan Friedrich Merz, wedi cytuno i ffurfio clymblaid gyda'r Democratiaid Cymdeithasol Canol chwith. Mae disgwyl i Merz cael ei enwi'n ffurfiol fel Canghellor dechrau mis Mai. Dydd Iau, y degfed o Ebrill. Clywon ni y gallai swyddfa ffilm newydd cael ei chreu yn Sir Conwy, wrth i strategaeth arbennig cael ei chyflwyno i gynghorwyr. Mae'r ardal yn dod yn fwyfwy poblogaidd i gynhyrchwyr ffilm a theledu, ac mae'r sir wedi derbyn dros 70 o ymholiadau ffilmio dros y flwyddyn ddiwethaf. Gyda llwyddiant y diwydiant ffilm yng Ngogledd Iwerddon ar ôl Game of Thrones, Y syniad yw y gallai rhywbeth tebyg yng Nghonwy fod yn hwb i dwristiaeth a busnes lleol. Ar ôl cyhoeddi bod 400 o swyddi yn y fantol, mae Prifysgol Caerdydd wedi gwneud tro pedol gydag un adran academaidd. Y bwriad gwreiddiol oedd cau'r ysgol nyrsio, ond mae'r brifysgol wedi cyhoeddi bod dyfodol yr adran bellach yn fwy sicr, a'i bod yn gweithio ar gynllun i osgoi ei chau. Dydd Gwener, yr unfed ar ddeg o Ebrill. Mae cyffur newydd sy'n trin y math mwyaf cyffredin o ganser y fron wedi cael ei gymeradwyo i'w ddefnyddio yng Nghymru a Lloegr. Mae angen cymryd y bilsen, capivasertib, ddwywaith y dydd. ac mae'r cyffur yn gweithio drwy atal gweithredoedd y moleciwl sy'n achosi i gelloedd canser gynyddu. Yn ôl gwyddonwyr, mae hon yn foment enfawr i feddygaeth. Roedd cyfarfod rhwng y Grŵp Cyswllt Amddiffyn Wcráin, sydd yn cynnwys 50 o wledydd. Cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig bydd pecyn cymorth mirwrol gwerth 450 miliwn yn cael ei rhoi i Wcráin, gyda 350 miliwn yn cael ei rhoi gan y Deyrnas Unedig. Nod y pecyn yw i helpu i roi hwb i luoedd arfog Wcráin wrth iddyn nhw barhau i amddiffyn y wlad. Dydd Sadwrn y deuddegfed o Ebrill, Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymryd rheolaeth o ffatri British Steel yn Scunthorpe, ar ôl iddi bod mewn perygl o gau. Cafodd Aelodau Seneddol eu galw i'r Senedd ddydd Sadwrn i basio deddf frys a rhoddodd reolaeth ar y safle i'r Llywodraeth. Cyn hyn, mae Tsieina wedi perchen ar y ffatri. Mae 2,700 o bobl yn gweithio yn y ffatri, felly mae'r newyddion yn ryddhad i lawer o bobl. Roedd siom ym myd chwaraeon gyda cholled arall i dîm rygbi merched Cymru, y tro hwn yn erbyn Ffrainc. Y sgôr terfynol oedd 42 12 i Ffrainc. Heddiw, dydd Sul y trydydd ar ddeg o Ebrill. Wrth i ddathliadau'r Pasg ddechrau, ymgasglodd dros ugain mil o bobl yn Sgwâr San Pedr yn y Fatican ar gyfer gwasanaeth Sul y Blodau. Er bod y pab wedi bod yn sâl iawn yn ystod y misoedd diwethaf, cafodd y dorf gyfle i'w weld, a stopiodd i gyfarch a siarad â nifer o bobl. Heddiw oedd diwrnod ras gychod Rhydychen Caergrawnt. Enillodd Caergrawnt y ras yn y categorïau merched a dynion unwaith eto eleni. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.